akodzeri kufa ibvai naye pamba kazvino togoinda naye kupi kwaangaurawo ndobva vati ngatidzokerei naye peki kuna pirato pirato achifunga kuti zvamubva akaona guruma ndirariyarau jesu ari mberi tadzoka tikati madzoka nei tikati herodhi aramba kuuraya munhu tiurayirewo Ndatonopa akati ah, ah, ah, mashata ma mudzimai waPirato ndokunokwenya Pirato akati dhedhi munhu uyo anda ndichitaura ndiye uyu munhu andinetsa kuhope usave nechaunomuita zvako Pirato anobva ati kuna Kayafasi, nhai Kayafasi, ungatadzira imi here? Ndati ndakutonga, handina kuona panokodzera rufu, zvikanzi zvichoda kuti afa. Ndobva Pirato ati, ndipei dhishi nemvuru. Ndobva Pirato ageza maoko akati, varume toda kupanana bheji bheji nhasi pano, kana muchiuraya munhu yamunouraya nekuda kwangu Kazviye pamusoro penyu ini ndageza maoko pirato wakageza maoko zvikanakaye pasaye watipe hekuno iwe tipe goa heku chete ndoyatiri kuda tiende naye pakorokota pirato paakageza maoko nongavazunza akavapa Nemhaka yei Herodi naPirato nemhaka yei Herodi naPirato varamba kubaya Jesu Kristu? Jesu Kristu zvariri gwayana rezvivi rinofanira kubayiwa naKayefasi nekuti ndiye muprista anobaya gwai rezvivi. havangabayi vaire zvivi kaefasi adipo saka munhu chaiye chaiye akauraya jesu kristu ndikaefasi prista mukuru jesu wakafira muchechi vedu wee akaurawa nabishop akaurawa naachbishop jesu haleluya tipehee kuno vabva vachimutora vabva vapima muchinjikwa unomukwana vabva vachimutakudza zvikanzi famba famba famba famba takura muchinjikwa wako handei kugorogota gorogota yaive nzvimbo yaive yedehenya uko kwaivigwa vanhu makororo aivuraha vabva vachifamba vachifamba naye vachienda kudaro but muchinjikwa wairema veduwee Jesu wakadonha rutatu na nekuti wairema plus mind you munhu agorohwa uyu plus mind you munhu haana chadya uyu atorwa kumasowe akasungirwa ikoko jesu achidonhera pasi vebva vaona kuti zvingatinonori but vane mumwe murume wavakaona aive panzira anonzi Simon of Cyrene. Simon of Cyrene ndobva vamubata. Nyika inonzi Cyrene ndiyo Libya iri apa. Zvekureva kuti munhu wavakaona paya mutema akaita sezvakaita baba vaMakodza izvo. Kanditakura muchinjikwa. Saka usazonyeperwa uchinzi vanhu vatema havamo muBhaibheri kana kuti vanhu vatema havana kuparticipate pakuroererwa kwaJesu. Anonzi Simon of Cyrene. Cyrene ndiyo Sudan. Sudhani neLibya zvichakabatana. Saka munhu wekuSudhani varume akangosviba zvakaita spika asi muchena. Takura takura takura takura takura takura. Ndobva vati naye naye ndobva vachisvika paye ndobva vachiti right ngatimuroverei asi hatingamuroveri akapfeka ndobva vamubvisa hembe yake kemenzi rake ndobva varitsveta vachidaro ndobva vamuturika padanda jesu vasati vamuturika padanda vachimurova kudaro kuti vamuise pamuchinjikwa ipapo mariya magadarini mariya magadarini ndiye mukadzi uye akazodza tsoka dzajesu kristu naMariya mai vaJakobho mukoma waMariya mai vake naMariya mai vake vakatevera kumasure vachiona kutambudzwa kwemwana wavo vari kumasure vachitevera kudaro jesu kristu anoona kuti asvika pamuchinjikwa unoona johani unoona jakobo vese vakamirapo vanin'ina vake zvino unotarisa kuna mariya oti mari iwe amai mwana wako uyo kureva kuna jakobo newe mwana iwe amai vako ava ndobva vamutaka ipapo nobva vamuisa padana vachisimudza dana nobva varisumudza nobva arembera padana asi varume kana munhu arembedzwa padanda hafe ipapo ipapo anofanira kutsva nezuva kusvika hafa kufa kwokurerwa pamuchinjikwa kunorwadza stereke nekuti kusvika riini munhu ari padanda kusvika azofa zvino kurutivi rwake kwakava kuine imwe mbavha kune rumwe rutivi rwake kuine imwe mbavha imwe mbavha yaiva kune rimwe divi yobva yatarisa kuna jesu kristu ikati unonyepera vanhu stereki mukomana iwe uchiti uri mwana wamwari zvino kana uri mwana wamwari zviburutse pano pamuchinjikwa ugosunungurawo nesuwo imwe yakanga iri parutivi inobva yamutsiura ikati isu tinofira dzatinoziva uye anofira pasina wataurireiko uchida jesu ndokucheukira kuna ataura zvakanaka akati yewe nhasi ndichake ndaanewo muparadhiso yababa vangu rugare ngarive nesu but sabata rakaaroswedera kriya kuchaya vebhakaefa saaenda padhuze nepakaparoerwa jesu akati hazvigoni kuti three chaye sabata rigosvika zvitunha zviri pamuchinjikwa Tigurei makumbo timeke shuwa kuti afa ndobva vagura chitunha chekutanga ndobva vagura chepiri pavakasvika pana jesu kristu vakaona kuti afa hake havana kuzogura makumbo but to make sure pirato akapa instruction akatiwe musoja akamira baya parutivi nepfumo timeke shuwa kuti munhu afa ndobva vabaya parutivi pajesu kristu pfumo ndokudzoka pfumo richidzoka ropa nemvura ndobva zvakabuda aleluya aleluya aleluya ropa nemvura zvinobuda kudaro vakabva vaziva kuti jesu kristu wavo ndobva paredhi rapandaka ndobva vanhu vaenda havo kumba but pane mudzidzi akanga ariko wechi wepachivanhu anonzi joseph wearimatia ndobva aenda kuna pirato kuti akumbire chitunha chake achivige hake muguva rake raakanga atenga risina kugovigwa munhu ipapo chirerevere Peter na, na, na Joseph vari madii ndobva vanotora chitunha chaJesu Kristu ipapo yakanga yakutopinda muSaturday vakaenda nacho kumakuva avo ndokunochichengeta muguva. Haleluya. Vachinochichengeta muguva kudaro ndoda kuti munzwisise kuti vadzidzi havapwa vatiza vose ari kutya kuurawa but pane shoko nhaiwe anasi newe kaefasi jesu unonzi akambotaura akauya ari mupenyu kuti nezuva retatu ndinomuka vebva vaenda kuna pirato vakati tinokumbira masoja 16 aite anogata paguva remurume uyu nekuti wakanyura akati vadzidzi vake vanozoya vakabuba kana vamuba vozonyepa vachiti akabuka shoko irororo rikazova renhema nhema idzoo dzingozoparira kukanganisika kwezvunhu kudarika kutanga kwazvo apagatiwe paguva Magadhi nobva asvika nobva vagadhi Jesu Kristu ari kumakuva unoti zuva rekutanga rindai no problem zuva rechipiri rindai no problem asi rechipiri vedu we pane nyaya haleluya zuva rava retatu zuva rave retatu iti amen ndobva ndinofara kuti ivhangeri yangu haigumire pamuchinjikwa jesu akamuka veduwe anonzi ipapo achimuka wakamuka ndokubva haana kubuda muguva achimanya akave nenguva yekupeta machira peta kutsveta ndobva abuda varindi veguva vanopupura vakamuona achifamba vakafuriza hapana ane zvaakakwanisa kuita akabuda akafamba Zvino Maria mai vaJesu Kristu naMaria mai vaJakobho naMaria Magadharina, vana Maria havari vatatu setsika yevanhu vese vakafumira kuguva kuti vanoona mutumbi. Vachinosvika Maria uyu mai vaJakobho ndivo vakasvika vakatanga kudongorera muguva ndobva vashaya munhu vakati ah, pano paita problem vasikana tatauya nemafuta tichida kuti tizore chitunha chaishe jesu kristu ko zvino ishe wangu vamuisepi yamboimbwa pakwaya panapa vagomuisepi vachinetseka kudaro vebaba aadzokera kuna mariya magadharina akamuti iyo muguva hamuna munhu mariya magadharina achiuya pavakanodongorera kudayo ndobva vaona mutumwa muguva akati munotsvagireiko mupenyu kuvakafa what do you mean kanzi haamo muno amuka aiwa pavakati uyu mutumwa ndobva vacheuka kudai kuti vaenda havo kumba zvichidavo kuti vatisi ndobva vaita dhuma dhuma nemumwezve akati rugare ngaruve neni endai munoudza simon peter kuti ndamuka sezvandakareva ndobva vati touch apa uko kumba uko kumba kwajohani kwavakazvivharira vese imomo vava kuzvivharira vachitya vajudha vakadzi ndomva vasvika vakati kuna peter ishe wamuka peter akati ah, ah, ah, rega ndisvikepo ndomva peter mhanya kana ndokuguva ikoko haleluya Rugare ngarive nesu. Vachinodzokera kumba kwavaiva ndobva Ishe Jesu asvikopinda padhoo rakakiwa akati kwavari rugare ngarive nemi. Haleluya. anonzwa kuti nyaya yatataura muno ina kumira zvakanaka iti amen akarwiwa kuti usevhiwe akarwiwa kuti urarame gare ngave nesu aleluya saka zvino pazuva ranhasi